ביי רב הקדוש רבי דוד מטאלנער איז כסדר געווען פרייליך, ער האט געמאכט ווערטלעך, ס'האט זיך געדרייט דארט משוגעים, וואס דא אסאך מעשות. ס'ווערט פארציילט אז רבי דוד'ל מטאלנער איז אמאל צוגעגאנגען צו א חסיד זיינער, האט אים געגעבן אזא שטיינדעל, א קליינע שטיין, פרעגט אים, רבי וואס איז דאס? זאגט ער אז נישט צו לאנג צוריק האב איך דיר געטון א טובה, יא? דו געדענקסט? איז די וועלט זאגט אז ווען מ'טוט פאר איינעם א טובה, נאכדעם באווארפט ער אים מיט שטיינער, סאו איך בעט דיך, דא האסטו א קליינע שטיין, באווארף אים מיט א קליינע, נישט מיט קיין גרויסע. מען זעט אין די וואכעדיגע סדר גאר א טערסאנטע זאך, די אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, מכות דם, מכות צפרדע, מכות כינם, שלאג נישט דעם נילוס, שלאג נישט די ערד, די קום זיי הכרת הטוב, די נילוס האט דיך געהאלטן, די ערד האט איינגעשלונגען די מצרי, די קום זיי הכרת הטוב. גאר א טערסאנטע זאך. הלא דברי. האט מיר איינער נאכגעזאגט. הערליך שיין פון הרב הגאון ר' משה שטערנבוך, וואס ער ברענגט ארויס גאר א שטארקע יסוד אז מען זעהט אז די גלות מצרים האט זיך אנגעהויבן מיט זיין א כפוי טובה, ווי? פרשת שמות, ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, זאגט די הייליגע רשי, עשה עצמו כאילו לא ידע את יוסף, כ'פארשטיי נישט. דער פרעה, דער רשע, דער אכזר, דער רוצח, ער האט געהארגעט אידישע קינדער, זכרים, נקבות, ער האט זיך געבאדן אין די בלוט, די רציחה וואס איז פארגאנגען, די כישוף השבט, דאס איז די טיטל אויף דער פרעה דער רשע אשר לא ידע את יוסף עד כאן? ווי איז די גאנצע טיטל פון רשע, אכזר, רוצח? זאגט ר' משה שטערנבוך הערליך שיין. זאלסטו וויסן, א מענטש קען צוקומען צו די ערגסטע מצב פון רשעות אויב ער איז א כפוי טובה. געב א קוק, דער יוסף הצדיק האט דאך אויפגעבויט מצרים, די פיסענע חלומות וואס ער האט געטון, די געלט וואס מצרים האט באקומען פון דעם וואס ער האט אלס געטון דעם משנה למלך, ער האט דאך געמאכט מצרים אויף די העכסטע לאנד אין די וועלט. פלוצלינג דער פרעה אשר לא ידע את יוסף, און ס'עצמי כאילו שלא ידע, ער ווייסט נישט, ער האט פארגעסן די טובה פון יוסף. אז דו פארגעסט די טובה וואס מען האט זיך געטון, קענסטו צוקומען צו די גרעסטע רשעות. איז הערליך שיין. ווען ער קומט צו די גאולת מצרים, דארף מען דאך גיין פארקערט, אויב די גלות איז געשען פון כפוי טובה, איז די גאולה דאן פון זיין מכה בטובותיו ש פון די מנילות, זאג, ס'איז משה רבינו דו גייסט אויסלייזן די אידן, זיין מכה טוב פאר דעם מיט וועם דו קומסט א טובה, אפילו ס'איז נאר א דומם. באקאנטע חזל, חזל זאגן, כל הכופר בטובותיו של חברו, עט זיין סופו שיכפור בטובותיו של הקדוש ברוך הוא, ס'איז די אידישע מידה איז הכרת הטוב, די הייליגע חפץ חיים האט אמאל גערעדט צו זיך, האט ער געזאגט, אויב ביסטו נישט מקריב את הטוב פארן אייבערשטן, אז דו האסט געמאכט א חפץ חיים, אז דו האסט געמאכט א משנה ברירה, אז ס'ווערט פארקויפט אז מ'לערנט עס, ביסטו ערגער ווי א הונט, ווייל א הונט איז דאך מקריב טוב פאר זיין באבוס, ער געבט אים צו עסן און ער היט אים אפ, איז ביסט פשוט ערגער ווי א הונט אויב ביסט נישט מקריב טוב פאר וועם דו קומסט א טוב. איז טייערע צוהערערס, ממש בהשגחה עליונה, האב איך געטראפן א איד פון איינע פון די חברים הקשובים פון אונזער שיעור, און ער זאגט מיר איך וויל דיר פארציילן א מעשה, זיי עס מפרסם, א מעשה פון יעצט אין די זומער, עס ברענגט הערליך שיין ארויס וואס מיינט זיין מכיר טוב, אפילו עס איז נישט א איד, אפילו עס איז נאר א גוי. און די מעשה גייט אזוי, ס'דא א קעמפ יעצט די סוף זומער תשפ ד, וואס די קעמפ האט אזעלכע דירות ארום וואס זיי געבן, ס'באלאנגט פאר זיי, און מענטשן דינגען עס ארויס, ס'איז שוין געווען יעצט מער סוף זומער, שוין געווען מער אויף די קעלטערע זייט, און איין טאג פלוצלינג פון איינע פון די הייזער ס'לעשט זיך אויס די עלעקטעריק, ס'איז נישטא קיין עלעקטעריק, ס'נישטא קיין הייצונג, און ס'ווערט קאלט און ס'ווערט טונקל. רופט מען אריבער דעם אויפזעער, דער אויפזעער איז דער וואס האט מיר פארציילט די מעשה, און ער קומט אריבער און ער קוקט זיך אום, ער זעט נישט עפעס זיין ראונג, ער רופט אריבער א עלעקטערישן און די עלעקטערישן זאגט אים אז אלעס איז פיין דא, ס'האט צו טוהן מיט די קאמפאני נייסעק הייסט עס, אזוי ווי זיי נעמען קער פון די עלעקטעריק, רופט מען אן נייסעק, נייסעק קוקט אריין אין זייער סיסטעם און זיי זאגן אלעס איז פיין, די בילס איז באצאלט, אלעס פון אונזער זייט אלעס אלעס איז קאנעקטעד, זאגן זיי די עלעקטעריק ארבעט נישט, זאגט ניין סעקאנדס קען ער גארנישט טון אלעס קוקט אויס פיין זאגט מיר דער אויפזעער דא דא א משפחה ס'ווערט קאלט מ'דארף עפעס טון וואס מען קען טון האט ער אנגטרייט מיט פראטעקציע איינער וועם ער קען וואס קען זיך אויס מיט נייסעק און יענער האט אים געזאגט איך קען גארנישט טון און פאר אפאר טעג גייט גארנישט זיין א איד איז א איד א אידיש הארץ איז א אידיש הארץ זאגט דער אויפזעער פאר די פאר די עלעקטערישאן קענסט עפעס טון? יעצט א בלינק מיט די אויגן, קענסט עפעס טון? זאגט ער, איך קען עפעס טון, אבער דו ווייסט אז מען כאפט מיך איז דערנאך, בקיצור, מען וועט מאכן א שתיקה. בדרך לא דרך, ווי מען זאגט, ס'שטייט נישט אין די ביכער דער מהלך, האט דער עלעקטערישן צוריק געשטעלט דעם עלעקטעריק, און ס'איז געווארן א יעדעם אויס וואוירוס, ס'איז געווארן ליכטיג, ס'איז געווארן ווארעם, און שוין. ווי נאר די עלעקטערישן פארט אוועק און די אויפזעער גייט אויך אוועק, בומס! א נייסעק קאר פארט אריין אין דעם דרייוועי. ס'איז זיי שווארץ געווארן פאר די אויגן. וואס טוט מען דא? דער גוי קומט ארויס, אהא! זאגט ער, יעצט ווייס איך וואס איך האב צו טון. איך זע וואס עטס האטס געטון. די ווייסט וואס איך גיי יעצט טוהן? איך גיי אראפ נעמען די מיטער, עס וועט גארנישט האבן פאר אפאר טעג, מיר דארפן פריש עפלייען, זיי וועלן אראפ קומען מאכן א אינספעקשן, אפשר וועט נאך צוקומען דארטן אויכעט פון די אלע מינע פיינס, אזוי ווי מען זאגט, בארעכטיגטע קאשמארן לויט די געזעץ, און און שוין, וואס טוהסטו דא? זאגט דער אויפזעער, איך האב מיך גענומען וויינען און בעטן פאר אים, זאגט ער, דא דא א משפחה, מיין ביל איז באצאלט, איך ווייס נישט וואס דא גייט פאר, איך האב אלעס גוט געטון, עפעס גייט דא ראנג פון ענקער זייט, טו מיר א טובה, טו עס נישט פאר אונז. און ער רעדט און ער בעט זיך ביי אים, און ער זעט ווי די גוי קוקט אים אן, און די גוי געט אים א פרעג אזא קוועשן זאגט ער אים אזוי טעל מי אר יו פראם די קעמפ דא נער ביי? דו קומסט פון די קעמפ דא לעבן? זאגט ער יא וואס הייסט אידן זענען די אויפזעער שוין פאר די לעצטע יארן דא אהא דו געדענקסט מיין פעטער דזשוניער? זאגט ער איך געדענק ווייסטו נאך כ'בין געווען ביי אים? ווער איז דער דזשוניער? דזשוניער איז געווען דער גוי וואס איז געווען דער אויפזעער פון די קעמפ פאר א גאנצע יאר, ער האט אכטונג געגעבן אויף די קעמפ אזוי ווי יעדע קעמפ האט אזא גוי וואס וואוינט לעבן דעם און געבט אכטונג. און וואס איז געווען? דער דזשוניער איז עלטער געווארן, ער האט נאך געוואוינט דארטן, זענען די סטעף פון די קעמפ כסדר יעדן טאג ארומגעגאנגען אריבערגעגאנגען צו דעם דזשוניער צו דעם גוי ביי זיך, געפרעגט וואס ער מאכט, מ'האט אים געברענגט צו עסן, מ'האט געשמועסט מיט אים. רופט זיך אן די נייעס סעג ארבעטער, זאגט ער אזוי, כ'וויל דיך איין זאך זאגן, איך פלעג מיך דרייען ביי מיין פעטער, איך בין נספעל געווארן וואס עטץ פלעגטס אלץ טון פאר אים, וויאזוי כסדר האט עטץ אים באדאנקט, כסדר האט עטץ אים באגריסט, געברענגט עסן, ווייל ער פלעגט טעג אפהיטן ענקער קעמפ. כ'האב געזען וויאזוי ער טוט זיי מחשיב זיין, מכיר בטוב זיין, פאר דעם וואס ער האט געטון פאר ענק, איך בין זייער איבערגענומען געווארן שוין דעמאלטס, ווייסטו וואס, אלס דעם גיי איך זיין מכיר טוב פאר ענק, און איך גיי נישט אפהאקן די עלעקטעריק. איך גיי ענק טון דעם טובה, איך גיי ענק מכיר בטוב זיין וואס עטס האטס געטון פאר מיין פעטער, ווייל עטס האטס מכיר בטוב געווען מיין פעטער, ווייל ער האט אכטונג געגעבן אויף ענקער קעמפ.